muri kudarikawo nepazindoga pamashops here ndodaendawo paisland of joy ndokwandiri kutoenda nako iko pinda pinda pinda tiende

please driver ah ah in this basa ndin samira kumruti chiri atakura vanhu kai ipatsireiwo munhu uya aiti kuti ah ah imi mukana musiri kutoda dzikai eh eh ndara muri kuenda here smarts mdara smarts mdara zvakamira sei mdara aiwa thank you muri kufamba sei apa ndikuda kusaraoka pazindoga pamashops payapandoroad yandirova nayo simon mazorodze chinobuda kuroundabout ndikuda kuenda paisland of joy okay yeah, yeah, yeah. pindai pindai ndo exactly ndokusiya ipapa
pamashops oh, epazindoga pindai tione ah, aiwa pakanaka wamutyawiri gati ngatiende hedu ngati komai d eh baba d ya munhu munhu ndasiya kumba kwai muri kuendepiko baba d
maidi uri kuenda kupiko iwo imi muri kuendepi baba hanti mamuri ko kumba mati hamusi kuenda kubasa nhasi ndati handisi kuenda kubasa ka but iwo uri kuenda kupi kwauri kuenda
sorry sorry henyu wamuchauri uyu mudzimai wangu uyu

Maiti, maiti, why usinganditeereri iwewe? Haunditeereri why? Munhu wandasiya kumba ndakukuona uri motokari. Uri kuenda kupi kwori kuenda? Imi baba Dhi wacho muri kumboendawo kupi naye? Ah, munhu wemurume anobvunzwa here kuti ari kuenda kupi? Ana kukusiya kumba here maiti? Anditati tese kumba here baba? Saka wanditiza, ka wanditiza, ka wakutouya wakutopinda motokari wakuenda. Wakutanga kuita zvechihureka maiti. Zve, zve, zve, handina kana kutaura kuti pane munhu akufonera izvozvi ndakuona uri motikari dai ndisina kumisa motikari iyi ndaiziva kuti ndiri kutoti munhu andamusiyawo kumba iwe uri kuenda uri kuenda kupi kwauri kuenda ayi baba ti musandikwidzire hasha manzvinzwa musandikwidzire voice ndiri kupindura ndogonawo kuaa ah. rumbenda kupi kuenda kupi kekuti ndiri kuenda kuita sei kune maequal rights maequal rights ekuti unoenda unobva pamba usinganditaurire iwe taura kuti wanga uri kuenda kupi iwe taura kuti wanga uri kuenda kupi ibhegi kai ibhegi kutobuda kao Eh, kubuda kubuda ka kubuda asi ndiri kudzoka hangu kudzoka uchamboenda kupi ndo pane mubvunzo wangu andisiya kumba uri kuenda kupi ausi kuenda kubasa nhasi ndosaka ndati zvoni chisarawo pamba zve ndodzoka mangwana wambondiudza here kana kuti wangobuda wandiudza here ai pane zvimwe zvinhu zvekuti nyandinokuvhara ah, nekuseri kwerwoko izvozvi izvo ukaita munyama iweweandirova pakazarawo ndokudzosera ah, maiti unondidzosera iwewe ah, ndokudzosera ndiri kuenda ihoraiti ndiri kuenda kwazindoga kumashops kwazindoga kumashops kupi kwacho kwazindoga kumashops kundoiteiko zvinhu island of joy imi hamusi kuzviziva here zviriko ikokoko mungorambidzwa every time maiti uri kuenda kwandiri kuenda o oh.
ndokwamuri kuenda imimi ndiri kuenda ndokwandiri kuenda ka inini maiti island of joy
ani maiti andiri kune kune anditi kariko galenati shakata anenge atoripo ndokwani ndatoku tiza kumba ndikati ndikaudza maiti kuti ndiri kuenda kuisland of joy Eh, kuna chimbe toda kumoonawo live achipefoma baba d unoziva kuti paive paanobata mike pai paya live yacho
achiwandipedza simba saka watadza iri mukadzi wangu ngonditaurirawo kuti baba d ngati